Мин Искирэбин Валерий Степанович тыһыынча тоҕус сүүс отут үс сыллаахха Табылаахха кинилэр Нохсороптор туохтарыгар дьиэлэригэр дьукаах олорормун онно Искрябин Ыстапаан Михайлович уонна Искрябина Мотруна Ивановна диэн холкуос дьоннорго маннайгы оҕонон төрөөбүтүм. Онно Табалаахха сылдьан аҕам оскуоланы үөрэнэн бу баҕаа кэлэн үөрэнэн туохха оскуоланы бүтэрэн оскуо туохха саһыл сыһыы холкуоска табалаах олорор олохтоохтору холбооннор уҥуор саҥа сыы холкуос силиэттэрэ буолбуттара. Онно мин кыра эрдэхпинэ сүүрэ сылдьар уолу таһаараннар онно мас саҕатыгар хаамай хоту уһугар олорбуппут. Онно олорон дьоннорум холкуоска холкуостаах буоллулар даҕаны үлэлээн Холкуос бары үлэтигэр барытыгар актыыбынайдык үлэлээбиттэрэ. Мин буоллаҕына оччолорго кыра уол дьиэҕэ туохха хааларым, дьоннорум үлэлии бараллара уонна икки таайым ийэбит сылдьыларын ханна гына бииргэ аҕалан көрөн эмиэ таҥыннаран аһатан түөрт уол буолбут быраатым Куола Николай Скрябин диэн баара ол миигиттэн балтараа сыл балыс оннуунча түөрт уол бэйи сэрии аҕана туохха дьиэҕэ хаалан хаала хаалларан кээһэллэр ханна да барымаҥ ханнааман диэн онно сэрии буолбута сэрии аҕана сэриин бэт доруобай эдэр дьоннорбутун барытын үксүн хомуйан илдьэннэр аармыйа илдьэ барбыттара Онно улахан таайым сэриигэ барарыгар атааса кэннилэриттэн ытыы-ытыы от быыһынан сүүрэн туоха лаппынааҕа кэлэн борохуокка киирэн барбыта. Онно ити туга билиим памятник мин мантан эһиги барбытым диэн туохтур уорбуттара нэһилиэк туо общественноһа то онтон ыла мин уҥуор мас саҕатыгар олохсуйбутум онто сылдьан хаты сылдьан үөрэнэр этим уонна оскуола киириэм иннинэ саһыл сыһыыга бараммыт ол холкуостаах оҕолоро диэн биир лиитирэ суорап биэрэллэрэ ону кэлэн иһэммит туос ыаҕайабыт түгэһэр куппуттарын сөмүйэбитин угаммыт туохха мас саҕатыгар чугаһааммыт чугаһаан иһэммит сиэн бүтэрэн кээһэр этибит онно ол улахан таайбыт бүөтүр егоров икки сөмүйэтин угар Тоҕо диэтэххинэ икки хэмийэ уората элбэх кэлэр бу. Биһиги буоллаҕына биир хэмийэбит төбөтүн уктарар. Ол э, тугунан күүһүнэн улаханынан кыайар этэ. Ол иһин дьэ биһи аҕыйах уоракка тиксэн бүтэн амтаһыйбакка да ыраттанан диэбитигэр туох кураанах иһиппитин уган уонна отургаан сиирбит хайыйбыт сериһаҕына ас суох ону киэһэ кэлэн барардарга э, туох үтүө лэппээскилэриттэн тоһутаннар биэрэн аһатар этилэр ол оттума быгаайып буолла олох топпот этим сарсыарда бараллара уу хааһы оҥорон туга бүлүүлээх отон биэрэллэрэ. Ону салаан кэбиһэрбиппиттэн онтон эти сэрии ыар сылларыгар ийэбит миигин батыһыннаран илдьэн саһыл сыһыга Огуруокка үлэлиир үлэлэтэр этилэр. Онно айаныбар онно уу кутуһарбыт. Туох хоттуоска олорбуттар холкуостар. Ол хоттуоскаларын көннөрө үөрэтэр маннык гынаат диэн көннөрө ол сылдьан бэйи саал сыыга буору хаһар этибит. Буору хааттахпытына иһэрии граната оскуолката уонна ботуруон эстибит пиильсэтэ аны буулдьаны эмиэ булар этибит эстибит буулдьа онно буорка түһэ сатарар онон оту маһа көрөбүт онно Хэттэ дьиэ баара, хэттэ кыра бөһүөлэк курдук. Ол онно буоллаана барытыгар ыаллар олорбуттар. Ол биһиги кэриһэҕэна ыаллар олорор дояркалар гыннар хону үлэһиттэрэ. Онно ол аппаардаах, хотонноох, сарайдаах, титииктээх барыта довольно ити алаас туга ол дьоло олорор эрэ өттө барыта бөһүөлэк курдук көстөрүтэ кыра ытыска уурбукун онно сылдьаммыт биһи дөббө туох туох сэрии буолуон иннинэ холкуостар сүрдээх улаханнык актыыбынайдык үлэлээннэр уһаайба быһыытынан Мас саҕатыгар туох дэриэбинэ тэрийбиттэр, бөһүөлэк оҥорбуттар. Километр, балтараа километр курдук усталаах. Онно ол төрдүнтэн таха ыал олороро этэ. Ону үгүстэрин билэбин биир уон сыллаахха манна холкуостары бөҕөргө туох бөдөҥ сытан холкуос оҥорбуттара Сталин диэн онно көһөҕүт диэннэр кыһыны быһа мунньахтааннар хайааннар туо дьоннор ыаллар олоҥорбут хаҥа бөһүөлэктэрин дьиэлэрин көтүрэ-көтүрэ бу дэриэбинэ аспыттара дэриэбинэ оччолорго уонча эрэ дьиэ баара онно ол кэлэннэр абыҕаттан көһөн кэлэннэр дьиэлэрин манна туттан уһаайба ылаллар Биһиги бу олорор уһаайба буккуллаана туох бэтэринээр нуучча түөчэтэ баара. Ол онтон туум балтым Анна Степановна диэн билигин Селевцова ол төрөөбүтүгэр хаччы биэрэллэр эбит үс мөһөөҕө. Ол үс мөһөөҕөр нууччалартан атыылаһан ылан бу балаҕаны ылан онно уһаайба туттаммыт билигин бу Бачча һааспытыгар дылы олорон кэллибит, ыал буоллубут, үөрэннибит, хайаатыбыт, үлэлээтибит. Уонна ол онно сылдьан саалсыыга кытай баара ити билигин ларионоптар диэн оҕолоро гыннара бааллара туунан амманан чакырынан туоһунан покровканан олорон үлэлээн-хайаан туох билигин эмиэ кырдьа бараннар пенсияҕа эҥҥэ барыталаатылар Олор аҕалара сүрдээх үчүгэй баҕайы кэри хоттуоска эрэ олордуу буолбатах дуо ааттаах барытын оҕуруска олордон диэн туох хаппыыста олордон диэн барытын тугу моркуобу гына барытын олордон наһаа холкуостаахтарга ас буолар туу продукцияны сырдаан таһаарар ону күһүн дохуот диэн үллэрбиттэр онно халаннар биһи сии үөрэммэтэх дьоннор сиэбэт эбит ону күүлэҕэ таһырдьа кутаннар тоҥоттаан кэбиспит хоттуоскубут эмиэ хоттуоскуну эмиэ сиэбэт этэ Аны оҕурсубут буоллаҕына эмиэ охордум. Ону кэлин туохха сииргэ ким үөрэтэй ол туохпут холкуостаах элбэх буоллаҕына ол кытай өлөксөй буоллаҕына үүннэрэ өлгөм үүнүүнү үүннэрэн баран хоттуоскута эмиэ элбэх үүммүтэ. Аны ол саһыл сыыйа типовой хотон туппуттар. Ол хотон иһигэр туох дьааһыла Томьяк дьааһылата диэн оҕо. Онно тобус толору түннүгү аһа көстүбэк гына кутан, хоттуосканы кыһын туохха сытыйан хаалар буолла хоттуоска хото ылаа. Онно ол туохтаабытын тыаҕа куппуттара таһардар өлөйүттэ. Оннук ол дьэ үлэлээн-хамнаан үчүгэй үлэһэккэ түбэһэн бараннар туох кыайан сии үөрэммэтэх буоламмыт туох Труньёпуһу кытта үүннэрэр этэ. Бу сүүһүнү ону Труньёпуһу туох да сүүһүгэ сиэтэр тугунан тиэйэн аҕала кураҥнаах сыарҕаа тиэйэн аҕала аҕала ыалларга биэрэр. Оҕуруоппутун эмиэ онно. Онон сэрии дьылларыгар үрдээн, аччыктаан хайа оту кутта иһирбит. От киэрбэһин оттор быһылаах ороҕо аһыы гыны ону сирэн үчүгэй ытык куоҕуһуйан курдуктара буоллаабылы луугу испит аһыйар дылы сиирбит Онно ол аны сытаан балыктаабаппыт, хайаабаппыт кыра онон баҕар балыктыырбыт ол балыктаан сиэн эбиниэтин ону ол дьоннорбут барыта үлэһэ сылдьаллар от охсо ийэбит тугунан күһүн хойукпааҥҥа дылы от охсура онно ол уһун ырбаахата алын өттө барда тыһытыйан муустаах ууну кэһэ сылдьан ол инньэ гынан дэлби сүһүөх-той ыарыыта буола ыарыһах буолан хойут онно холкуоска олорон эмтэнэ сатаан хайаат өлбүтэ онно ол биһитини төһө даҕаны туох ыарыйдар көрө истэ сатыыр таҥаспытын туохтаан онтон аны таайдарбыт биир-биир армияттан кэлбиттэрэ онно ол биир уол таайым ыдьаа сэриигэ өлбүтэ онтон биһиги холкуос үлэһиттэрэ буолбуппут бэһис кылааска үөрэнэр кэммэр буоллаана көһөрбүттэрэ холкуос дьонун барыта антах олорбоппут диэннэр мас саҕатыттан барытыттан көһөн онно ол кэмнэргэ сэрии буола сылдьар кэмигэр буоллаҕына киһи хаһытыыр өрүс уҥуор Ону ийэм оччолорго эдэрчи дьахтар буоллаҕа. Киһи улахан баҕайы киһи сылдьар онно. Киирэҥҥэ мин иккис кылааска үөрэнэрэ. Ким Байкалов кэлбит. Ити туох байыаннай киһи Ол киһи устуруоту быыһаабакка айаҕыт дии. Луоҥкунапка наадалаах кэлбит эбит. Ону мин улахан баҕайы ньуучча киирэн олордо. Бартыбыллаах улахан. Ол докумуонун илдьэ сылдьар буоллаабыл. Ону ол Миин батыһан биһэҕэ атаҕастан оло луоҥкунап луоҥкунап дии быһылаах. Мин нууччалыы билбэт буоллаҕаччыбын. Оноо эти учуутал киэһэ луоҥкунапка кэлбитэ буолуо. Дьэ онно таканан ыйытар икки луоҥкунаптар үс уонгуна болорор үс аҥы дьиэнэ онно арааска учууталга миитирэйгэ илдьэн биэр балааннаах олорор кыаһаҕатыар диэн онно илдьэн биэрдим ээ батыһыннаран онно кэпсэтэ хаалбыттара ону уолгунап кэлин махтанар этэ ити бириэмэтигэр наадалаах ханга эн миэхэ аҕалан кэпсэтиннэрбитин диэн туохтаах ыстарыстата буола илик да буоллар остуоруйаны үөрэтэ сылдьар буол оччолорго оттон куруук онто сылдьан үөрэтэр этэ оҥочонон туоруур этибит онно ол саһыл сыа оҕолоро отуттан такка оҕо кэлэр этибит үөрэнэ күн аайы Онно ол сатыы сылдьабыт. Туу кыһын буоллаҕына хаарына суол устун онно хаарынан сэриилэһэн аны хаарга сытан буруон оҥостон киинэҕэ көрбүппүтүн үтүктэн аны тоҥ сааҕынан бырахсан хайаан дьэ итиуккут. Аны оччолорго сэрии хаҕына улахан барбатах хити барар дьонноро туохтууллар этэ. Сирилэһиннэрэр, тренировкалыыр этэ. Хайыһар оҥоро, хайыһар биэр. Онтон Хайыһарга баҕараммын мин ол күтүөтүм итир Майастаах эһэлэрэ баарыгар хабырылла оҕонньорго оҥотторон. Сүрдээх оҕонньор этэ ол туохха Бөтүҥҥэ баран милиция туппута уонна уорай балыыһатын туппут оҕонньор. Сүрдээх уус манна буоллано холкуоһугар ол тугу ыскалааттары типовой хотоннору барыта тутуспут ол кэпсээҥҥэ киирбит оҕонньор этэ уонна ол онно хайыһар оҥоттороммут хас таһылы быһа уҥуоттан хайыһарга үөрэнэн хаар түстэ да хайыһардаах муус үрдүнэ дьэ хайыһардаах оскулаак эбит онтон диэбэр уонна Онтубабын олох хойут оскуоланы бүтэрэн, оскуола кэнниттэн Амма орто оскуолатын бүтэрэн бараммын, онно туоха күрэхтэргэ хоруйан чиэһин көмүскүүр аҕай этим. Онтон аны куоракка киирэн манна холкуоска Икки ыал үлэлээн баран туохха техникумҥа киирэн механик үөрэҕэр үөрэммитим. Онно миигин куруук манна ол үлэлээбэт икки ыал туохха биир холкуоска үлэлиир дииллэр этэ буолтаҕына онно ол наар техникаҕа үлэлэппиттэрэ. Онон механик буоларга баҕам сүрдээх техникалар Таҥа кэлитэлээн эрэллэр да, белорус тыраахтардар игиннэрдэ барыта. Онно оҕолор араас техниканы билбэт буолар. Онтон техникуму бүтэрэн кэлэн бараммын алта уон биир сыллаахха дьэ механик буолан манна үлэлии сырытта. Ол сылдьаммын туохха, үчүгэй окко туох от звенотун механизированнай звенону тэрийбиттэрэ ол ону буллаҕына сельхозтарга такая техника барытык аҕаланна уже та онно хонуга ыһылла сатар ону тиэйэн таһааран дьэ кураапкалабыт буоллаҕына уон түөрт аҕар метрэ захваттаах аны стогометаторбыт сэттэ аҥаар метрэ үөһэ көтөҕөр Оннукка дьэ үлэлээбит дьон үлэлэтэн миигин ону Свинона Халай диэн түөрт сыл онно көрөттүм. Ол сылдьыбытым кэннэ аны көрдөрүүбүт үчүгэй өрөспүүбүлүкэ окко бастаан кими да иннибитигэр түһэрбэккэ ордук сүөһүбүт аспыт барыта отунан дэлэйдик аһыыр сиир буолла. Онно ол Үчүгэйдик үлэлээбэтин көрдөрүүлээҕин иһин диэннэр туохха дьокутаакка талбыттара туруорбуттара онно биир киһи курдук дьэ туохтаанар куоластааннар дьокутаат оҥорбута алта уон үс сыллаахха онно ол Депутат буола сылдьаммын дьон оройуон көмөтүгэр туруорсуутунан элбэх тугу накаастары толорбутум. Алдан куоракка түөрт этээстээх оскуола да туттарбыттым уонна дыраакаларга туох Тохтааһы үөнү оччолорго кыайан көрбөккө үлэлээбэккэ тураллар эбит этэ. Онно ол үлэлэтээрилэр миигинэн туруорсаннар наһаа ылбыттара. Аны карьердарга шахтердары таһаарар аны самосвал массыына бөҕөнү ылбыттара, хайаабыттара. Онтон бу оройуоммутугар туох тас Маструскай туттарыы сүүс сүүрбэ дьиҥ эссэлээх, ол билин таах эргэрэн турар дии, ууга тимирэрэ буолуо. Күөлүгэ кэлбит, ону көрө-көрө хомойобун олох. Баар ол туттарыыларбыттан ол эрэ көрөстө. Уонна атын туохтары көрдөһүүлэрин барытын аккаастаабакка тутар этим уонна аны дьон туга олоҕо тупсарыгар ол-бу суолоҥҕоһуутугар аны суолоҥҕоһуутугар тугу грейдердэрэ бульдозердэрэ суохтук туруорсар этилэр ону толорор этим Аны туохха Таатталар народнай театрдара Москва бара сылдьан бастаан хаччынан премьербытын ону хаччытын биэрбиттэрэ уонна оптубус артыыстара таскайдыыр оптубус туох премиялары биэрбин ону ыланнар сүүрдүбүттэрэ ити таатталар уонна Өссө атын да нэһилиэктэр дойдуларга туһунан ол Верховнай Сэбиэттэр туохтарынан илдьэн депутатскай отчет диэн оҕотторо онно сылдьыталыыр көрсүтэлиир этэ туохтара көрдөһүүлэрэ барыта тииммэттэрэ-түмэммэттэрэ элбэх буолар этэ ону кэпсэтэ иһэриннэрэр этилэр кэһэтин уонна ол депутаттыы сылдьан туохха билиим өссө даҕаны мөттөҕөбүт аҕыйаҕабыт үөрэнэ барыым диэн холкуос председатель оттолокко Сердитов Дмитрий Иванович этэ ыыппаппын көҥүллээбэппин диэтэ Ону мин турдум даҕаны куоракка попутнай массыынанан саҥа хаар ууллан бадараан таххан эрдээнэ Дьокуускайга тиийэн хаалбыт. Биохоккуобайдаах. Ол тиийэн мин кимҥэ секретарга, солбуйааччыта Леликовка киирэн мин эттим: Мин үөрэниэхпин баҕарабын, тугум үлэм ыарахан, аны тугу хаҥатта хаҥа тиэхиньикалар кэлэ кэлэн эрэллэр. Ону баһаалыста миигин үрдүк үөрэххэ ыытарга көҥүллээр этиэм. Ол көҥүллээтэ. Ону ол Һидьитап дьэ дьэ Хатана уола кыайдын Айошкина туохха кыайдын, барар буоллун. биэрдэ үс мөһөө хаччы ол колхоз тугуттан Бөтүҥҥэ оччолорго хонтуоралара онно биэрэн ыыппыта инньэ киирэн үөрэххэ киирэн хааллым онтубубун биэс сыл үөрэнэн бүтэрэн инженер механик буолан кэлэммин дойдубар оттон туһалаахтык үлэлээтээм дии уонна кэлин туохпут холкуоспут туох сопхуос уоттара ол сопхуос туохтара механиктара техника элбэҕэ диилим диэн сүрдээх этэ онно улахан бааза курдук тугу тэрийбиппит, онно кэлэн уонна улахан мастерской оҥотторбуппут, онно кэлэн туох өссө республиканскай туох сүлүөт буолбута манна өрөспүүбүлүкэ бары туохтарыттан үтүө көрдөрүүлээх механиктары туохтара агрономнара гэннэри аҕаланнар онно икки күнү быһа дуу үс эти күн этэ дуу туохтаабыттара мунньахтаан сүлүөттээн барбыттара эмин ол кэмҥэ үөрэҕи бүтэрэн анта биэс сыл үөрэнэн кэлбитим Онно хиэтири кэпсээтэхпин антах бараммын хайыһардыыр этим, хайыһарга ылбыттара миигин. Манна хайыһарда үөрэммитим, антах эмиэ туһалаабыта. Институт хамаандатыгар киирэммин хайыһарга сүүрэр этим. Онтугун барыта холбоон маннааҕылыын дойдубун уон аҕыс сыл хайыһардаабытым. Онон Туохха өрөспүүбүлүкэ даҕаны элбэх хайыһардьыттары иһин билэрдиир этим манна. Уонна бу үлэлээбит сылларым усталарыгар ыал буолан хайаан горнай кыыһын кэргэн ыламмын кини идэтинэн оскуола учуутал буолбута. Мин буоллаҕына Мэхээдьик онно дьиэбитигэр оҕо оҕолору иһин тирээннэр оҕолорбут улаатаннар үөрэнэн хайаан үлэһит буолан билигин бэйэлэрэ туспа ыаллар уонна оскуола үлэлээбитим тухары туох да оскуолаан үлээбиппит бараан диэбиттэригэр аккаастаталыы сылдьыбытым тоҕо диэтэххинэ мин учуутал үөрэҕим суох оҕолору сытаан үөрэтиэм суох диэммин бары-маары ымыппын орай орайкомунан эргэ түһэннэр онно оскуола бараммын туоҕа массыынабидение диэн биридимиэти үөрэттэрбиттэрэ онно тракторист механизатор буолуталаан права биэрэн туохха элбэх производство элбэх үлэһиттэрин бэлэмнээн таһаарбытым Онно кэлэннэр атын нэһилиэктэртэн кытта холор уолаттар үөрэнэрэ. Оччолорго оскуола оҕо элбэх үөрэнэр этэ, олору үөрэтэн механизатор оҥортоон права даже манна таххан экзамен көөйдер хамыыһыйа кэлэннэр инженердер туохтар зоотехниктар ветеринардар туох агрономнар таканнар тутар этилэр ол ол оҕолортон билиги биллиилээх механизатордар да бааллар уонна суоппардар игиннэр туох да баһаамы туохтаабыттара үөрэнэн бүтэрбиттэрэ Аны туохпут баазабыт кэҥээн улахан мастерской кран баалкалаах улахан ремонтнай мастерской оҥорторбуппут ол онтубабыт тыгыр баазатыгар кэлэннэр өрөспүүбүлүкэттэн ити туохтаабыттара белосурцев диэн ки туох министиэристибэ үлэлиир улахан тойон кэлэн дьаһайан үс күн мунньахтаан барбыта. Оттон ити олорор кэмнэрбэр оҕолорум улаатаннар аны быраатым Михаил Степанович Искирээбин ити биллиилээх, өрөспүүбүлүкэ биллиилээх тустуу тренерэ, ол ону иитэр үөрэттэрэн Минскэйгэ физкультурнай институту бүтэрэн кэлэн эмиэ Чурапчыга үлэлээбитэ, онтон Аммаҕа, куоракка дьоҕурдук үлэлээн ити биллиилээх тустууктара таһааттаабыта. Оттон их балтым таайым кыыһа оҕотун үөрэтэр иитэммит үчүгэй үлэһит, миэт үлэһит буолан Наһаа хаҥалас тугар үлэлээн биллиилээх туох буолан сылдьар. Билигин кини туока Сочига туока барбыта сынньалла. уонна туох кэлэр оҕолор эдэр ыччаттар уопсайынан доруобай буоллунар туохха үлэҕэ актыыбынайдык кытыннынар бары бииргэ сомоҕолоһо сылдьаллара үчүгэй арыгыны табаҕы мин утарабын Ону дахана такаастык барыта такаа туохпунан бэйэм олорбут олохпунан дакаастаан сылдьабын. Тоҕо диэтэххинэ табаах таппаппын, арыгы испэппин, онон доруобуйатын уһатын уонна бары доруобай буолан успуорду сөбүлээн успуорду сөбүлүүбүн мин оҕо ордук бары дьоллоох буолун